Tha Cung Lian! Ha! Denmark cakai lut lio. Denmark pawpi rung lut lio cu amah. Denmark pawpi

Tuchan ahcun tulio kan chan pianpi ti ko si hman ka lawng lai holh in Laimi vialte lakah ṭhawng bik ho na si Rung Lian Ce Rung Lian Ceu angki ngeimi paoh kha rak cawi u rak i hruk ni u la US IO in ka lo cang lai kan zapi te kan au la maw one two three ka tia kan au la rak nupa hla kha a hlasa tu na ready ma hlasa tu o ma ba kan hla na sa lai ama kha rak lut thum ala kha one two hello hello three

Cunglian nikum i champion na vun si ah rulia ceu kan i pai ding ti a fiang na pe chim ning te na zuam tiah kan hmuh cun na chim tluk in tah nihin ah ka tlik ko tiah na ruat maw se amasa beka hika ah phantar tu pathian min thang kusku sa eh kan ni cu pai hi kan ma phun sa kan sum sak ding si i ke ma zong nikum ka chim bang khan ka tlung lai le ka rak kir ti cu zei tin dak ti kha runglio cu na ka ngam dio lai asi ta mah dia run na chim ning ten na tuah ka tuah ni tiang na zom sakalomai khi ka i kan chia mi pi volai cung lai mi vialte lak pe thong bik mi thon man tai som le dola thong sri kita dennak bak ka zuan pi lai tiah zumh ngam nak ngai ma ka ngei hringhran ka ngei tuk a ruang cu pathian nih a kum pi lai i kei bata bak si Woo! se ha a har la kan vun kir than te lai e ah biahal nak te kan vun ngai than lai i atu ah hin Amah pahnih aa teimi le Uk Ling Thang cu Uk Ling Thang nih inn ka ram bak an rak lutu ngamhmi tiah nga a ngak. Sakalawma! Uk Ling Thang nih a ngamhmi rak lutu tiah a nga a bak hna cu anmah pahnih a pakhat i. Si caah, Rung Lian Ceu, atu ah hin tah atunai atai song vialte kha rela pasarih si rua ka ti ka pal lo cun mah vialte lai tuan bia laimi ah ṭhawng bik dir mun na si ko ram chung ram leng nin thai in hin ni ta a fawi ten bel pariat nak hi kei ma ta ko lai ten na ruat ma mah cu keimah nih ka ruah ning cu mu bei nan tu chung po ka pei chung po cu keimah ta salai te ka ruah cia si Wow, wow, wow, wow! Bihalok aka phi nih Kan sakhat ṭhipa nih hal ve tu a si. Ok, Rulian Ceu pakhat tein kan van in hal ve lai. Tutan ah nan i pai lai e. A ho ho ai tai lai kan in chim kho rih hna lo, kan in thei kho rih hna lo. Ruah lo pi zong i in ṭhacung lian nih an tei khawh. Ruah lo pi zong in nangmah nih na tei khawh. na tei zong tei lo zongah tutan hi bia nan halnak ah ka paihnak a donghnak a si cang na ti caah tei sual law hika hin tlangval uk ling thang nih an hak ko i tlangval uk ling thang nih kum khat te cu ka paih pi ta ri kau in ti sual se law na paih pi lai maw timi te kha hika hin biahalnak nan tuah a ruang cu nangmah na bia te ah khan challenge a um paoh poah cun open peng ka si na ti ca khan tlangval uk ling thang nih ka paih pi ta ri ko tiah kum khat te tu so sala na paih pi lai maw oh tlangval uk ling thang oi ni kan pai oi ni ning ka tai ma ma an okay ma chu tlangval uk ling thang ca zong ka chim mi si lo mi zei poh kan lai pa poh atu zan thum ma tha chung liang ka tai ah cun mah pei di hin kai cu ka din le ka ti ahmaan nan tu zan chung ama ka tei sia cun keimah caan tang ah thong ah ka chiah a min ira ka si kho na se tu zan ah kan pai bela wow kan lom hau po kan lai pa thong ah kan lom okay asia cu mai lei a bia mi bi kai cu ka din lai cha a keimah zong lungthiang ten ding ka du keimah cu ka du dik po kai pai than kho mi se ka du dik po a zai ka ti lai keimah nih ka duite puan cu ka rak pai ṭhan ko lai na khan keimah le mipi sin ka rak khan bia um ka duh lo ruangah mah kha tuzan thong ah ka thap ngap mi nih ka ka challenge hna seh ka accept kan lom lunglamnak tampi kan nei adih bak angam mi nih challenge ko se bia a kan phih dih laitlang kan tlun lio in kumpi mah vialte bia ka hal i a chim kho bal lo a rak i rep rua tuzan cu ka khen dih a si a cung lian lang ma si lut ta si sual ah tiah kan ti lai maw tuzan ah runglian cio nih in tei sual seh law kum thong hnih le kum hlei kua Meithla ni kul in nga ah minung hleiruk heavy ah kar kir ṭhan lai tiah ruahnak na ngei maw? Caan ka ngei ko ahcun Pathian nih a kumpi cun pei cu kaa pei peng ko lai. Woo! Ka dalam lung na kumpeng hna seh. a biahal ding kan thei ti lo a pit bak an chim bak a dih ko ka lai a si a tah pakhat mipi le biahal rawk um mipi le kan hal na lai rung lian cio nih fiang bakin atu ṭhacung lian ka tei ahcun thong sarik a hmuh lai e thong nga khi ka chiah a ngap miniu atu zan bak a rak ka sin kho a ti cu mu rak ka pai u ti

a teitu pe kum ko cu thong a cei cia lai good job bia di bia di a hmaan bak a hmaan bak okay kan thok cang hna lai good job lunglomnak tampi kan nei a rauh hlan ah kan van thok cang hna lai hika hmun ah apai dingmi runglian le apai dingmi kan nau tial cung thang sorry Cucung lian van dir cang ding in kan in sawm hna nan men zong he pathawng nan tam tuk he kan cawh viar cang hna pai tlang tla pawl zong ready ten rak ram piak kan son na okay zakfa nak ten na rak sak piak dong hanu kan pai tlang tla pa mui kan hmu kho ti lo tu he he kan rak zum kan rak ra he peitlang tla kha zangfa ten a hmai deuh kan rak dir na mui kan hung kho ti lo vaya ka na ma pawl vialte kha no ra kan sau piak do no sau do ko a nu le ra kan thon piak do no sau ka ti la va pawl ne a ka me thoi chang nuwa nuwa ra kan thon piak do nuwa ra kan thon piak do ka vai mu tari zangfa ten wrong one two three ra lai nungak do an ra lai nu le thawn mio a ruang paihphah lamh phung si lo sakal mai paihphah lamh phung si lo kan paih riri lo sial deuh sial deuh thawn deuh rong one rong two rong three na tlai ca i thawn deuh a hlat deuh piak ling nang mene vun eng thluam ah chan pian ah cu ding nang mene eng ha kan nang sung thawn deuh thawn pal cun

pe tlang tla dingah ka sawm kan i lawm taktak ka hen rung lian kan van har lai rung lian te ho dah kan tlak pe se tian na du kei cu hon tuam po a poi lo thal lak thal lak kan i deng ko la kan lawm mipi lei te pu zung nin ni tuan piak ding in nan lung tling mo pu zung nin mai rak chuak ding kan in som kha mipi lei he apai ding he lungtling tein kan som mi si ca lunglom nak in kutbek nak he som hna se Kha an i paih hlanah i thawn dih u. Kan zapi zeidah kan tuah tawn kha kan miphun upatnak zeidah kan tuah tawn kha hmaan tak kan zapi kan dir lai i kan ram le kan miphun kan lai paih kan upat le kan ṭhanchonak a ṭhanchonak dingah kahin an kan Hlahruai nih kan hruai lai i kan ṭaang te kan tong lai, kan zapi kan dir dih lai. Mah ni hnu ah rong one, rong two, rong three a ra te lai. Ka lei kha nungak an rat tikah rak i thawn te u ti kha chim ka han duh hna. Tuacun music nan ready ahcun kan miphun le kan ram cun online i a rak kan dohmi unau nan zapi lai miphun, upatmi lai miphun nan inn cio ten rak kan dir piak u law Nan kaang te na kan tawk biak u tiah a si kho mi paoh cu kan in sawm hna. Tu cu ka biakam a fek tinak ah kan orlei kut kha kan ṭaang cungah kan chia cio lai.

kan i lawm kan i lawm hla kan hruaitu cungah lunglawmnak tampi kan nei tlawmpal te peitlang tlapa nih biadu hek le anmah sin biacahnak bantuk mipi sin zongah minute pakhat te lawng tawi tein a kan chimh tak lai uh, si anan mah pan hi atu hi world championship I cu dingin nan i peihnak ah mipi lungtling tein le nanmah pahnih lungtling tein hika zawn ah peitlang tla biaṭha ding le biakhiak dingin a ka dirtertu kan Pathian a hmasa bik ah amin thangṭhat ko seh. Nan lung a tlin bantuk tein kei zang nih zumtu Khrihfami kan si caah nan i paihnak ah ahohmanh ṭanhnak, duhdanhnak ngei lo tein hika zawn in kan hmuhning tein Pathian sinah bia kan i kam ngun tein a dingmi, a dingmi, a dikmi biakhiahnak in teinak pek nan si lai ti kha mipi sinah lunglawmhnak bia chim ka duhmi si. Tampi ka lawm. kha rongwan kha minute panga a si lai mah hlang tin ding kho lo cun mai ni tei lo cun rong thu ra lai mai ani tei chim chim lo rong tri ra lai mai ni tei lo cun minute panga tang kop si lai mo i ka hin rongwan akan chho piak lai ma kha minute panga cha si lai kan thok sang ko lai nungak chin chin Nungak chinchi pei beng nan dong hna si. Rak ka thawn u rak kian dih u. Rak kian dih u. Woo! Woohoo! Music Indiana kan si timi kha rak kan thlak piak u.

Rupiah biak ta hna se chinchin kan farnu cungah lunglawmnak tampi kan nei. Ah, wa champion pi kan tong hna lai a donghnak cu kan kan paih ko sang ke amma pani long tang kan biar piak hna lai kan thok sang ti kan au lai huh ka chan chuak di ka zau nai ka nuam tuk tak ah amalai na tho tha ten do pron ngal sual lai

kan van chim ko lam eh. ngun hu live na thla caah rak kan thlah piak lo ding kan in nawl minung zaruk leng nih na live thla mi an in zoh cang na thlah lo ah cun kan in block cang la adongnak se thong kan in thanh ti lai lo warning kan in pek col live rak kan thlah piak lo ding in kan in nawl ka hen ka pawng i ṭhumi zong live lawng ah thla hla u nanmah caah cun record chiah khawh si ko tiah nawl kan in duh hna atu cu thawng kan in thanh ti hna lo kan in block thawhma hna lai final zoh manh lo in nan um ve sual lai live cu rak kan thlah piak lo ding kan in nawl hna ngun hu live na thlahmi rak rak ngol cang Denmark US ka si zong ah Denmark sin ka ṭang bak halo halo Rung Lian Siam nih ke lei vak khen voi khat a tai kha a leng a lenglei kha a lenglei kha a lenglei kha zaangfah tein rak kan ṭhut piak ding kan in nawl hna a lenglei kha a lenglei kha hohmanh rak lut lo ding kan in nawl hna caan tampi um rih Denmark cakei cucung lian caan tampi nan ei rih minute pakhat le ti an i paya rung lian nih voi khat a teng Pu Zai Thang nih Ṭhicung Lian kha dawla fangkul laksawng a pek. Laksawng zong rak pe cu ma oh, kan in sawm hna. Ṭhicung Lian, Denmark in a rak rami si, Laitlang a khua cu Vuangtu Vuangtu si, Rung Lian Ceu, Amarulu, Texas in a rak rami si, Laitlang a khua cu Chuncu. Yeah. Runglian Ceu kha Amaralu Chin community nih dollar zakhat laksawng an pek bawi dawt thang nih za le sawmnga laksawng a pek bawi chan nih dollar sawmruk laksawng a pek lunglomnak ah kutbeknak he lawmpi hna usih Runglian Ceu kha Pu Tial Awi nih sawmnga Runglian Ceu nih voizi a tei fei cu a phung sakau a phung sakau dawh tuk in tlangval ṭhacung lian nih a lak na tein Rung Lian nih a van leh ṭhan peih cu a phung si ko minute pathum an i peih ah an i tei zafa tein chuak lo tein laksawng peknak ka hin kan pe colh hna lai chuak lo ding in kan in sawm hna chuak lo ding kan in sawm hna Rung Lian Ceu kha sui khar ni laksawng ah kul penghin sang ni kul Tumlian Tumlin nih fangkul Pu Mang Hi nih thawngthum Pu Leng Cung nih kul Ngun Bik nih kul Caw Mang nih fangkul cun Caw Her Thang nih dollar sawmnga laksawng an ṭhen Ṭhacung Lian Kha Zai Thang nih kul Zai Thang Zai Thang nih sawmli laksawng an ṭhen